Khawvel a thla ler upa ber a ni a, hmun ṭih bai awm ber zing a mi ni bawk. Na mip thla ler chu hmun ruak leh engmah chen lo na erawh chu ni bik lova, chutih hnek in nungcha chi hrang hrang che na hmun hlu leh ropui tak a ni zawk. Kum khatah millimeter sawmhnih chauh ruahtui a tlak ṭhin avangin,

Hetiang hmun dangdai lutuk maiah an dam khawchhuak thei hi thil mak a tling. Namibia ram hi Africa chhim thlang lam a awm a ni a. He Namib thlaler hi tuipui kamah kilometre sang hnihvela thui a inpharh a ni. A hmar lamah chuan thlaler hi lui kuang ro tawh engemaw zatin a tan tlang thlur sung mai a. Chung zinga pakhat chu Huanib Valley an tih chu a ni a. Huanib lui ruamin thlaler a pal tlangna hi kilometre za chuanga thui a ni a, tuipuiah a inkhawh lut a ni. Heng lui ruahmah hian kum khatah ṭum hnih vel chu tui a luang ve ṭhin a. Thing zinga a zung kaih thuk deuh chi a na thing an tih ang chauh chu helai a dam khaw chhuak thei chhun a ni. Lui kuang ro huani pang chi hi Namib thla leh rah lo hi chuan hmuh tur a awm lo a. Heng lui ruahmah hian hun rei taka ṭangkhan ramsa, Hnute tuia no chawm chi thenkhat an lo khawsa thin a ni. He hmun hi thlaler sai chi khatte awmna hmun an in a ni a. Africa ram hmun dangah saite ang lo takin thlaler saite hi chu chhungkha tlema rual tlem te te in an khawsa thin a ni. Hetiang sai hi an tam lo va, an nun dan pawh hi a danglam bik a, an rem mai ang tih hlah viin scientist te chuan ngun takin an vil reng a, hming te pawh an phuah hrang thlap a ni. An hotu ber hi a nu niin Clarissa tiin an phuah a, a hote hian an kalsan ngai reng reng lo a ni. Hetiang hmun boruak danglam lutuk kara damchhuah dan hi Clarissa chauh hian a hria a ni. Ana thingrua te chu tunah chuan a lo hmin ta a, a hmin te chu leiah a tla a. Heng a ra te hian ram satana chawcha protein tam tak a pai a ni. Clarissa hian heng thing rah hlutzia hi a hre chiang a, thing tin hi a tet lai atangin a lo hriat tawh teh an ni bawk. Sai rual zinga a no maiah pawh chuan thei rah chu a han ei ve a, a ei dan ringawt pawh a tan chuan zir tur thar a ni zel mai. A no tan hi chuan a nu hnute tui hmanga in ei par mai hi a awlsam zawk a. Thlaliar saite hian sai dangin no an neih thin zat ve chauh no an neih thin a, a chhan pawh sai no dangin hnute an hnek thin let a tam an hnek a tial a. An lo chhan chhohna turah hnute tui an mamawh hnem bik a ni. Sai no zinga a pate hi chi thlah thei khawpa an puitlin thlengin a rual zingah an pui bulah an khawsa thin a, an pui bulah hian an dam khawchhuahna tur mamawh thil tam tak an zir thin a ni. An chi thlah hun lai a nih loh chuan sai chal te hi chu a mal a an awm loh pawhin ho tlem te chauh neiin an khawsa thin a ni. Saipa zingah chuan Jyapi hi thiamthil ngah ber a ni a. A unaupa hian a thik rilru thin hle nghe nghe. Jyapi hi chuan thing zar sang deuh a awm ei tur te pawh hi thiam takin a ban pha leh mai thin a. Helai hmunah hi chuan Jyapi hian a thiamna hi a hming than pui hle a. A thiamna hi a pa zirtir a ni nghe nghe. Sai zingah hi chuan inthianthiatna hian tawp chin a neih chang erawh a awm thin a. Jappy pawh chuan a thingzar ei tur khawithlak chu a chang chuan a unaupa hnenah a sem ve phal thin lo. An pa hi kum sawm ruk vela upa a ni tawh a, hngau pakhat chauh nei a ni nghe nghe. A hngau lehlam bul hi a hmingthan phah letling viau a, hun rei tak kal ta ah khan, A rual zinga hotu nih inchunna an intihbuaina a ngo pakhat zawk chu a chan a ni. Tunah chuan amah chauhin a awm ta nghe nghe a nih hi. Thahler sai hrisel tha te hian chaw zawngin kum khatah kilometre sing khat thleng an vak kual thin nia sawi a nia. Ngo leh lam bawl kha chu a lo chak ta lo tial tial a, a che chhuak peih ta meuh lo. Chu sai chal chak vak tawh lo tak mai chu sihal pa pakhat hian a lo en thlakar tawh mai a. He sihal hi a kawppui pakhat nen Huani Blui Ruamah hian an khawsa a. Sihal te hian chaw tan nung cha te lam pang te an pel deuh ber thin a, mahse sai thi an hmuh hi chuan an kal pel thei meuh lo thung a. Lui kawr sir khawi maw laiah Claressa chuan ei tur dang a hmu chhuak leh ta. Chulai hmunah chuan thing thenkhat bakah phai tual hnim leh hnim bawr chhawr te te a awm a ni. Thla ler saite hian hnim an peh reng rengin dim takin an pet a, sai dangte ang an ni ve lo. An thlai peh te hi a zung chawpa pet phawi lovin a lang chin chu fimkhur takin an pet bung a, nakin hunah tha taka a lo teo leh thei nan an dah thiam hle thin a ni. Hetiang hian thlai te chu thi lovin an lo chawr leh thei ta thin a ni. Heng sai te hian Savannah lama cheng an an pui te ai chuan tlang lawn hi an ti thei hle mai a. He thil hi an chenna hmuna zirah an insiam remna vanga an neih a ni awm e. Ngo pakhat nei, Saitar khan Huani lui ruama Anna thingawmna kha a rawn thleng ve ta a. Mahse, Clarissa leh a hote khan a ei ve tur chu an lo zuah tlem kher mai. Ei theih tur thil dang a han zawng ve la, mahse hmu tlem hle. Na mit thla leh racheng te tan hian dam khawchhuah hi thil harsa tak mai a nia. Hun rei tak chhung tui in tur nei lova an khawsak chang a awm thin. Nungcha thenkhat hi chuan an thil ei atangin tui hi an hmu tel thei a, thenkhat erawh chuan tui hmuh dan thuruk te an hre thung. Hnim hring eng pawh hian an lian emaw an teh emaw tui tlem tal hi chu an pai ngei ngei thin a lo ni. Lui kawr rorum mai kamah hi chuan thlai hmuh tur a vang em em mai thung a. Helai a dam khawchhuak thei hi chu nungcha tlem te chauh an ni a. Na mip thla leh ra cheng se phung chi khat hi kut tin tiat ve lek a lian a ni a. Nungcha tin te hian dam khawchhuak turin tui an mamawh vek a, anni pawh hian tih dan ṭha deuh mai an hria a ni. Boruak hnawng chhe te te chhum ang deuhva lo leng thin chu a kiah hian daifim angin tlem tein a lo tling a. Chu daifim anga tui tlem te lo tling chu a hun takah a ka a tak a far lut ta thin a ni. Chutiang chuan thlaler tuipai chhum chhe te te Hmuh tham loh lo zam thin atang chuan thlaler se phung te hian nunna khawp tui an lo dawng thei thin a ni. Heng chhum te hi khawi lam atanga lo kal nge an ni ang le? Namip hi khawvela tuipui kamah inpharh thlaler tlem te zinga pakhat a ni a. Boruak che vel, Benguela ka rent an tih mai. Antarctic lam atanga lo tleh chuan tuipui hi a ti vawt a. Tui finriat tui chu degree Celsius sawm pahnih vel a vawt in a siam thin a. Chu tui finriat tui vawt in khawmual a lo thlen chuan thlaler boruak lum tak mai chuan tui hu ah an siam a. Mahse boruak lum taka vang chuan chung lamah a chho thei lo va, chung lamah chhum anga in siam thei ta lovin chhum lei vak ah a chang ta thin a ni. Kum khatah hian ni zahnih chhung vel chu thlaler hi chutiang chhum lei vak tuipai chuan a tuam ta thin a. Lui tui kuang ro tawh lai kilometer zahnih chin vel chu a tuam ta thin a ni. Benguela current an tih hian chhum lei vak a siam mai a ni lova sangha tam tak a rawn hruai bawk thin a. Hnute tuia no chawm chi nungcha zingah he current chhawr nasa ber tu chu. Sil hmui buang te hi an ni a. Helai an chenna hmunah hian nuaih chuang zet an khawsa a ni. Tunah tak hi chuan helai sil rual an pungkhawm chiam hi an chhan tha tak a nei a. An chi thlah hun a inṭen dawn vang a ni. Hmun tin maiah hian chi thlah tur in chu in an in sual buai nuai nuai mai thin a.

Namip tuipui kam hi Sil rual leh tuipui sava te tan chuan pial ral hi a ni hawt mai a, Benguela current hian an za a ei tur a rawn thlen thei vek a ni. Helai hmun atang hian a chang chuan chhum lei vak chu huanip lui ruam thleng a zam darh ve chum chum thin a. Tunah chuan ramsa lian ber ber te pawhin chhum lei vak in hnawng a rawn ken tel chu an lo chhawr ve thei ta hial a ni. Chapi leh a unaupa pawhin an thlai eia daifim tling atang chuan tui engmaw zat an lo nei ve thei ta a. Hei vang hian Saite pawhin a hranpa tui in lovin ni eng emaw zat an khawsak thei phah ta thin a ni. An ni unau chu an la inzui ta zel a, mahse hetiang reng hi chu a ni dawn lo. Sum lei vak chu ni in a rawn em kiang a, thil chhinchhiat lak tak mai a lo thleng dawn a ni. Lui ruam ro dang a cheng sai chhungkaw khat chuan Huanip phai ruam chu an rawn pan ve mek a. Anni hian an lei chin dang te ke pen nghawr chu hria a zui in he hmun hi an rawn pan a ni. An ke phah atangin an lei chin te ke pen nghawr hi an hre thei a ni. Thla ler saite hi hetiangah hian a rualin an inzui khat khawp mai a, an chi thlah hun lai lo chuan hetiangin an awm ngai lo. Chhungkaw engemaw zatin Clarissa te chhungkua chu an rawn fin ta rup mai a. A then te hi chu kum khat chhung vel zet inhmu tawh lo te an ni a, an han inhmu chu chibai te an han inbuk kual a. Jappy leh a unaupa pawh chuan chung zingah chuan a nu te pawh an rawn tel ve tih an hria a. A nu in chu lai hi chuan buaina hi a chhuak nasa duh khawp mai a. Hun rei tak kal ta ah khan ngo pakhat nei pawh hian hetiang thil hi a lo tawng tawh a. Tunah hi chuan hetiang thil hian amah ah phurna engmah a pe ve tawh lo va. A pa dangte nena a nu han inchuh theih chi pawh a ni tawh lo a ni. A rual dangte erawh chu lui ruamah hian an lo riak khawm thung a ni. Helai tak hi he hmuna cheng chang te an chet hun a nei a. Namip thlalera cheng ok hi zan lamah chauh a che chhuak thin a. Thim tham hnuaiah he ok e te tak te hian khau chher leh maimawm te a lo pel ve thin a. U chang tih ang thovin a kezung chang te hi a inphan zawm vek a. Hei vang hian thlaler vaivut zingah pawh a ke hi a pil mai mai lo va, thlawk ang mai hian a duh duhna a vak kual zung zung mai a ni. Mahse, fimkhur taka a chiat a chul ve tho mai. Thlalera cheng chi rul chi khat hi a awm a. Thlaler sai te, se phung te leh uk e te ang tho khan. He rule tan pawh hian Namib thlaler a nun khaw chhuah hi a hau tak ve hle mai. Hetiang rule hian a thil ei te chang chauhin thil tui ril a la lut thei a. Nung khaw chhuak tur chuan hrim taka ei tur a zawn a chul a ni. A ei tur te lo lam bunna tur hmun tha a hmuh chuan vaivutah a inphum daih thin. He rul hian a thil ei tura man dawnin hun remchang a lo nghak ngar ngar thin a, chuvangin a rawng thup thiam hi a chul em em a ni.

Oke te hi nisa tuar theih lo tak mai an nih avangin daihlim laiin an che thin a, nisa hnuaiah chuan rilṭiam tui halin an chau vat mai thin a, tun ṭumah hian a ke phah in phan chu a hmang ṭangkai hle. Oke te hian an ke hmangah lei laiin lei hnuaiah kalna tur kawng an hai khuar thin a, lei hnuaiah hian meter thum vela thui an hai kuah a. Helaiah hian him takin a awm thei ang. Puan lama awm awk e pakhat erawh chu chuti takin a hmanhmawh ve lo thung a. Muangchang chhan tha tak a nei a ni. Chhum leh vak kha a lo thleng leh ta. Chu awle mit mu lian tak darthlalang ang maiah chuan. Chhum tuipai chu a rawn zam nguai nguai a, a tawpa tawpah chuan ruah tui a rawn tla ve dawn ta. Hun rei tak a nghah peihna rah chu sengin a awm ta. Tukin hian thla leh rul chuan ei tur a hmu ve ta a, he a thil ei hmang hian a taksa chhungah tui a dah lut tihna a ni bawk. Namibian thlalera thlasik lo thleng chu a tawp dawn ta a, tuipai chhum lo zing chuan khawawm dan a rawn thlak thleng ta a ni. Huanip kawr ruamah chuan ni chu a sa leh ta vawl vawl mai a. Daihlimah pawh khawlum lam chu degree celsius sawmli teh a ni a. Clarissa te chhungkua pawhin an tuar leh ta tlawk tlawk mai-sai hi an thlan a tla ve ngai lo va, chuvangin khawlum lutuk an tawrh chang chuan an bengin an inzap dai thin. Han inzap el tiang mahse khawlum chu chung ramsa te tan chuan tawrh har tak mai a ni a. An note tan phei chuan tuar a har zual a, thihpui mai hlauhawm khawp a ni. An zinga naupang ber hmaiah tan chuan tuar a har tak zet mai. Ngo pakhat chauh nei sai pachal khan a tawp nan Anna thing hnah te chu ei tumin a han ban leh trawk trawk a. Mahse, ban pha turin tha a nei ta lo va. Daihlim lam a pan leh ta. A dam hmun chhung rei takah a ke hmang hian kilometer nuai li chuanga thui a lo kal tawh a. Cycle dang te ang bawkin a dam chhung tawpna ni chu amahin a nghak thleng dawn ta a ni. Ni sarap thlak tak avanga a chawlh mai mai lam ngaihtuah lovin Clarissa chuan a hote chu hma lam pan turin a han tur tho leh ta a. Thlaler saite hian ni khatah darkar sawmhnih chhungin thlai lam chi kg zahnih chuang an ei thin a. Chuvangin Clarissa leh a chhungte pawh hian chauh pawh sawi thei an ni lo a ni. A rual zinga a pa pakhat chu a lo chau fal deuh bik a, kal tura an inkai tho thawm te chu a lo hre ve lova, hmuh phak lova a chhungte an awm hnua a rawn harh ve leh ta chauh a. Khua a thim lek lek tawh mai a, amah chovin a la awm si e. Clarissa leh mi dangte chuan an kim lo a ni tih an han hria a, an nawn chu chung lamah vawr chhovin rim atanga an awmna hriat an han tum dun ta a. Sai hi an rim hriatna a tha em em a ni. A tawpah chuan Maya chuan hriat ngei ngei tur chi hian a han au ta a. Tichuan Sai Kawng Bo chuan kalna lam tur a hre thei ta a ni. Khawlum leh ro em em mai chu a tawp dawn lawk hian a lang lo va. Kar khat a lo liam leh chuan ni sa leh sai rual te vangin khuani blui ruama thing leh thlai te chu an thi ṭan ta. Chutih laiin mulukawlh te chuan lui ruama a hmun remchang laiah thil awm dan an lo thli thlai ve mek thung a. Ramsa ten ei tur an hmuh loh hun chu an ni tan hian ruaipui ṭhiahna hun a rawn ni ve dawn ta thung a ni. Clarissa te chhung kaw tan chuan thing thi tawh chu an ei tur hmuh chhun a ni ta deuh ber mai. Thlalêrah chuan hetiang tia thing hi chu tlua an thih hmain kum engemaw zat an ding ve thei a. Thing an thih hmain sai zawk hi ramsa dang chu atan an lo thi hman zawk fo a ni. Sai hian an thil ei atanga za sawm ruk vel chauh hi an pai chawih a, a bak zawng za sawm li chu pai chawih kher lovin an ei chhuak leh thin. Hetiang hian ana thing chi hi hmun hrang hrangah an pu darh thin a ni. Nungcha thenkhat Guinea va hrit te hian Sai ek chu eizawnna berah hmangin an thai an thai thin a. Ei leh in a harsat vang lai tak tak ah phei chuan helai hmun a cheng zawng zawng te chen in ei hmuh nan tak an hmang thin. Ngo leh lam bul pawh khan chu thing tu chu a han bel bul ve a. Mahse, Saiha Pui hi vawi ruk chauh a teu nawn thei a. A ha hmai la neih chhun chu a bal a, thinghawng ei a han tum ve pawh chu a hlawh chham ta a ni. Africa khawmual pui hmun dangah chuan Sai upa lam te hi chuan hmun hnawng deuh, thlai kung hnip deuh awmna hmun an zawng thin a. Mahse helai hnaiah hi chuan chutiang hmun chu a awm si lo va. Clarissa leh a hote tan pawh khawawm dan chu a tha lo sawt hle mai. A hote nen chuan ei leh in tur an hmuh theihna hmun tur zawng chuan an chhuah thuai a tul ta a ni. Chutia an chhuak ta chu chhungkaw dangin an rawn zui ve bawk. Clarissa chauh chuan tui thu ruk awmna a hria a. Chu chu an himna tur awm chhun a ni ta a ni. Chu lui ruam rap thlak tak mai chu a chhunga chiang nungcha zawng zawngin an chhuahsan ta deuh vek a, sihal te thlengin an chhuak vek a ni. Sihalte hian chu zawng hian lui ruam hi an zawh zel ang a, tuipui kam an thlen hma chuan an kal zel mai dawn a ni. Ngo leh lam bul sai chal erawh kha chu chutia tui zawnga chhuak tur chuan a tar lutuk tawh a. Tunah chuan tui halna laka chhan chhuak theitu chu ruah sur chauh a ni ta. Ruah a lo sur chuan thlai hnah nem deuh te an lo teuang a, chu chu an tana beisei chhe te la awm chhun chu a ni tawh mai.

Thla leh ra thlithaw chuan thlai thi tawh hnah te leh chang te chu tlem te te in a len a, lui ruama hmun khawi lai emaw a lo len khawm ta thin a, tlem te te a a len khawm ni mah se, hun a lo rei chuan a lo tam tham ve tial tial a, se phung ang chi dan chuan ei tham a lo ni mai thin. Heng thlai te hi thi ro vek tawh ni mah se, nungcha tana chakna eng emaw zat a la pai thin tho a ni.

Thla leh ra cheng lai king chi khat. Nama kua ka mi lian hi Namib thla leh ra nung cha dang ei chi ah chuan an hmel mah te tan a hlawm ber zing a mi a nia. A bik in thla ler se phung tan a hlawm zual. Mahse se phung te hi chuti mai ah man awlsam an ni bik lo a. Sephumte hian a eitute tan taksa chakna tur chu tha an pai lem lo va, mahse eitu Laiking ang chi ten an han ei hian an tui mamawh ang an lo neih phah thin a ni. Nama kua ka milian te hi na mip thla ler a nung thei lai king zingah chuan a lian ber an ni a. Hnute tuia no chawm chi mamal te ang lovin chaw leh tui zawng turin hmun hla tak tak an pan ve thei lo thung. Chuvangin he thla lerah hian a theih ang anga damkhaw chhuah dan an ngaihtuah a tul a ni. Chutiang hmuna an damkhaw chhuah theih dan chu hetiang hi a ni. Khuanip lui ruam ang bawkin he hmunah hian hun rei tak kal ta ah khan lui a lo luang tawh thin a. Chung lui kamah chuan heng lai king te hian thuk takah lei chu hreuh kuah in ei tur an lo zawng tawh thin a ni. Kum za tam tak kal ta khan thli in thla ler vaivut chu tlem te te in lui ah chuan a len lut a, hun a lo kal a, chung vaivut te chuan lui kuang chu tui luan theih lo in an lo khuap ping ta a ni. Hetia vaivut in lui kuang a khuah chhung hi a rei a, heng lai a. A cheng na makua ka mi len ang chi te hi thil lo danglam ta lakah dam kha chhuak turin a lo insiam rem hman a ni. Heng lai hmunah hian thlai leh nungcha an la awm ngei tih ti lang tu chu Acacia thing thi tawh te chu an ni a. Heng thing zinga thenkhat hi chu kum zanga chuang te an ni tawh. Hnute tui an o chawm chi, nungchate hi chuan an nunphung thlak danglam tur hian hun an mamawh hnem vak lo va, chaw leh tui zawnga hmun hla tak tak an pan theih avangin he thlaler hmun rap thlakah pawh hian harsa lutuk lovin an dam khaw chhuak mai thin. Sihal nupa pawh chuan rei lo teah tui finriat kam an thleng ve mai ang. Clarissa leh a hote kha chuan tui awmna an la zawng ta zel a, a the ber maia chu a chau tawh hle mai si a. An han chawl lei lawk leh ren rawn thin a. Ramsa te chuan an chakna an hmang zo a ni ta ber mai. Clarissa pawh chuan a no chawmna khawp hnute tui a nei ta lo. Maya chau lutuk chu a han chhingthi rap rap thin a, mahse Clarissa chuan a han fuih phur hram hram a. Tun hi hun pawimawh lai tak a ni sia. Khawfing chah hma deuhah Clarissa leh a pawlte chuan tui awmna chu an thleng ta hlawl a. Clarissa fitna vangin a tawp a tawpah chuan tui in tur an hmu ta a ni. Sai puitling te hian an tui a hal tak tak chuan ni khatah tui liter za chuang an in thei a, chutiang chuan thlalera tui tlinna hmun thenkhat chu a lun hle mai a ni. Vaivuta an in phu hian ni sa lakah sai vun hi kawng tam takin a veng thei a, chu chu ni sa vul vul hnuaia ti makmawh a ni.

Sihal nupa pawh khan a tawp a tawp ah chuan an tum hmun tui finriat kam an thleng ve ta a, tuipui kam chhim lam an pan zel dawn a ni. Helai tui finriat kam ah hian sil hmul buang chi chuan thar rual tam tak an lo thleng chiah a. An zinga a pui tam tak hi chu an rai nasat vang lai tak a ni a, heng zinga a la pakhat hian no a hring dawn mek a.

An naute Orawl leh Rim te chu kut zung thla ang maiin a danglam vek mai a. A puiin an naute an lo lawm dan atang hian a pui leh a no inkara then hran thei loh inzawmna a siam thin a ni. An han piang thla hlawt tia a naute chuan hnute an hni nghal mai a. A piang tir hi chu an la a thin hle a. No hring hlim hi an thahnem khawp mai a. A nu zinga sing chuang hi no hring hlim an ni. Hetiang hmuna hmun thawl chan chu thil harsa tak mai a ni a, a no la no tak tak te hi an ngaihtuahawm hle ni. An note enkawl a awlsam zawk nan sir rual chuan an no enkawlna hmun an buatsaih ta ngawt a. No hring hlim silpui tam tak chuan he hmunah hian an no piang hlim te chu an dah hlawm a ni. He a no chawmna hmunah hian a note hi an venghim chauh a ni lo va, nakin hnu a hriat hran awlsam dan tur te pawh an ngaihtuah tel a ni. Sil no neite chuan an no chawmna khawp hnute tui tam tawk an neih theihna turin nitin ei tur zawnga an chhuah a tul a ni. An no enkawlna hmun tura an thlan chu a fuh chiah loh chang a awm ta thin a, tun chu mah hi chuan tui fawn dan an lo chhuk tel lo a ni. Silno te chuan tui lianin a lak bo mai loh nan theihtawp an chhuah a tul ta. Sil no la sen tak tak tam tak chu tui phone hian a la bo ta a ni. Sil no te hian tui hleuh chu an thiam a, mahse hnute tuia no chawm thin nungcha puitling tawh te angin, an taksa ah thau a la inchhe khawl tam tawk lo a ni. An theihtawp in an nun chhanhim nan a han bei ve viau mah se, tih theih an nei tam lo hle mai. Rei lo te hnu ah chuan an chau zo ta a, an lu pawh tui pawn ah a dak chhuak peih ta lova, an tla hlum ta nge nge. He silno erawh hi chuan thih tha tak meuh a a beih avangin vaukam chu a thleng thei ta bik a ni. A tuk khua a lo var chuan le, Tuifawn chu silno tan eng ang taka hlawhawm nge a ni tih chu a rawn lang chhuak ta a. Vau kamah chuan Tuifawn vanga thi silno ruang chu a let ta pheng phung mai. Heng sihal nupa hi kilometer za tam taka hla tanga ei tur beisei a tuipui kam rawn pan vang vang kha an ni a. Helaia sil rual hi an chaw tura an beisei awm chhum te an ni. Sihalte hian ei tur an duh tui lo hle mai a, saruang ei hi an tan chuan thil danglam a ni lo. Chaw an hniang hnar bawk a, sil rual awmnaah hian kar khat dang chu an la cheng leh dawn a ni. Seal no te hi an lo lian deuh ang a, tui an hleuh thiam tak tak hunah chuan Seal te tan hian ei tur a awm tawh lo vang a, Huanip phairuam lam an pan leh tawh dawn a ni. Sihalte chauh hi chaw zawnga thui tak tak kal thin an ni bik lo va. Khuan nih hmun a chiang nung cha dang te pawh hian hmun hla tak tak an pan thin ve tho. Thlaler khawiah emaw laiah hian tui awmna hmun a lo awm ve thin a, chu chu Oasis an ti a. Namib thlalerah nungchate tan chuan tui tlan tur tha ber a ni. Thla ler lai le lai ah chuan lung hlu pawl chi ang mai in a tling pawl raih mai a ni. Tui kam den den ah chuan hnim hring hi a to kual chhuak vek a. Heng cho ak te hi eng emaw an hmuh avangin an han hram duai duai a. He hmun rawn tlawh tu lian tham tak mai an hmu a lo ni a. Ramsa hming thang tak thla ler sakei bak nei an lo ni a. Hetiang sakei bang neih hi an tlem tawh viau a, sawmnga emaw vel chauh an awm tawh a, sawmhnih vel lek pawh an ni zawk mai thei. Hetiang thla ler sakei bang neih hi beisei aia an rem chak avangin scientist te chuan nghawng awrh an awrh tir vek a, chutah chuan khawl vawiin a kalna chin an zir zel a, theihtawpa venhim kha an tum ber a ni. Sakei bang nei pui pahnih te chuan ṭan hmun an han siam a, a no te chuan an lo thlir reng a. Sakei bak neih zinga tawn hriat neih tha tawhte chuan sa an pel naah hian dawhthei leh nghah peih a tul zia an hre chiang hle a ni. Mahse kar khat zet engmah an ei tawh loh avangin an chau tlang tawh viau mai a. An puite chuan helai hmun rawn pan tur ramsa dangte chu nileng ṭhak ṭhakin an lo chang ta ṭhin a. He tui awmna hmun hi nungcha tam takin an rawn pan reng a ni. Heng sava lian pui pui ostrich te lai lai hian tui an mamawh tawh nasa mai a. Sazuk ki zum chi oryx te hi hmuh theih khawp in an rem chak a. Thenkhat hi chu midang te rual a kal peih lo in an rawn hnu fual a ni. Ni sawm zet a ral hnuah Aussies bantu nungcha hmasa pawl te chu an rawn thleng tian ta le. Fimkhur takin tui kam chu an rawn pan hnak hnak a. Lui kam dumah chuan an tang palang tih erawh a hlawm hle mai. Hram peih tak mai Chauak chuan ral khel dar a han vawri leh ta. Sakei bang nei pui chuan a nghah peih zar a zo ta. Sazuk zinga pakhat chu a man ta a. Sakei bak nei pui zinga pakhat chuan oryx pakhat chu a keuh thlu der mai a. Mahse, sapeltu ber sakei bak nei pui hi chu a chau tawng khawng tawh a ni ber a. Theihtawp tak meuh chhuahin he sa hi a seh thei hram a ni.

Vaneihthlak takin an note chuan a pawisa sehna hmun chu an zawng hmu thuai a. Sathar lam ei hun chu an nghakhlel tawh hle a ni. Helai hmuna nungchate hian an dam khawchhuah nan an theih ang angin an bei vek a. Tun ṭumah chuan sakei bak neih hi hnetu zawk an ni ta rih a ni. Kar thar lo awm tur thlengin ei tur an nei ta a ni.

Khawkhen laiin he hmunah hian thlai hnah hring ei tur a awm tih a hre ran a. A tawpa tawpah chuan heng ramsa rualrel ṭiam tak mai hian puar el ev a ei tur chaw an hmu leh ta a ni. Saino Maya chuan chutianga chaw ei tur a han hmu leh ta chu a hlim hle mai a, Pialral a cheng ang maiah a in ngai a ni. Sil no la sen tak mai erawh kha chu a hlim teh chiam lo. Tuia a tlak hlum ṭep ṭum kha chu a theihnghilh tawh a. Mahse, khawiah nge a nu a awm tih a hre lo thung. Chaw zawnga a nu chhuak chu a lo haw ve tlat lo mai a. Chu aw chu a nu aw ni em tih a han ngaih ve na. Mahse, a ni si lo. He hmunah hian lawm a hlawh lo hle mai a. Ni a lo sa a, silno hian rang takin a puihnu te a hnek a chul. Chau tak chungin a nu chu a zawng zel a. Chhunpa changah a nu chu tuipui atangin a rawn haw ve ta. A no chu a rawn zawng ve leh chhawng a, an no an dah khawmna hmunah chuan a lo awm si lo. A no pawh khan a nu chu a zawng zel a, mahse sîl rual chu an tam êm avângin khawi lai ber nge zawn tûr tih pawh a hre si lo a ni. Sîl no chuan a pui âwni âwm tak a hre ta.

A tawpa tawpah chuan chu mite nufa chu an inhmu leh ta a ni. Tui finriat kamah chuan thlina tak a rawn tliah a. Phaizawlah chuan vaivut a leng chum chum mai a. Chung vaivut leng chuan Clarissa leh a hote ei tur hmua an inbenbelna hmun chu a rawn tuam thleng ta a. Hetianga vaivut thlitleh hi ruahpui a lo su dawn tih hrilh lawktu a ni thin. Tawn hriat ngah tawh Clarissa teh ang chuan thil lo thlen dan tur chu an hrethiam vek a ni. Ruahpui a lo sur a nih chuan lui ruam ro tawhah chuan tui hawk a rawn luang chiam ang a, a luanna kawnga thil awm zawng zawng chu a rawn len vek dawn a. Sairual tan chuan tui hawk chu hlauhawm tak a neih dawn avangin hmun him lam pana tlanchhiat a chul leh dawn a ni. Chutiang tui hawk lakah hmun him ber chu. lui ruam pawn a tlan chhuah a ni. A tukah chuan Clarissa thil hriat chu a dik ngei a ni tih a lo lang ta a. Lui kuang rotuah chuan tui hawk tam tak mai a rawn luang a, kilometre za vel zet a thui luangin tui finriatah a luang lut a ni. Tui finriat a luang lut khawpa tam tui hawk siam tura nasa in ruah hi kum sawm dana vel bak a sur ngai lo. Ruah sur atanga ni rei lo teah thlai hring a rawn tiak thar a, lui ruam ro vek tawh chu a rawn inthlak danglam ta. Khuanip lui ruamah pawh chuan nunna thar an rawn lang ta a, chu hmun tlan bo san tu te pawh an rawn kir leh ta. Chu hmuna cheng ramsa pakhat tan erawh chuan ruah chu a rawn sur tlai mah mah a ni. Ruah rawn sur hma khan sai chal ngho leh lam bul kha chu a lo thi hman tawh. Chu kawr ruam sir khawi laia emaw chuan sai ruang chu sihal te khan an chhar a ni. Saruang chu hmu reng mah se, Sihal chuan khua lo tlai hma chuan a pan mai lo a. Chutiang chuan Nungchate hi an inei kual vek a ni. A tawk zing a lo nih a, phairuamah chuan hun rei tak hriat tur awm tawh lo thawm a lo rit a. Klarissa pawl te chu an rawn kir leh ta a lo nih a, tuihawk nasa tak lakah khan harsatna lian tawk lovin an him a. A no mai ah pawh chu a chak tha hle mai. A tawp a tawp ah chuan khuanip lui ruam chu hmuhnawm em em mai in a lo hring leh ta dup mai a. Teresa te chhungkua chuan an in an thleng leh ta a. Chappie chuan a pa hngau lehlam nei lo chi kha mang mai lovin a tlah chhawng zel ang a, a chakna kha an chhawm zel dawn a ni. Clarissa chuan Chappie fa chu a pai mek a, sai rual zingah a puite hian an thlah kal zel tur an pai a. Chu chu heng thlaler saite inthlahchhawn zel dan thu ruk chu a ni. An dam khaw chhuah zel nan hei hi thil chul a nia. Huanip lui ruam hi Namibia ramah chuan nungchate awm theihna hmun awm chhun a ni tawh mai a. He hmuna cheng nungchate pawh hi a fing ber ber an nih avanga dam khaw chhuak hram hram thei chauh an ni a. Thaler saite'n he hmun mak dangdai tak khi an chena in atan an hmang ta zel a nih hi.